און ווינטשן אלעמען א חג כשר ושמח, מיר האבן א גרויסן אויסוואל פון אגדות אין ענגליש ענד היברו, קערות, ספרי קודש און אויך ספרי חינוך, קומט אריין און איבערצייגט זיך, א חג כשר ושמח פון גאנצן סטעף פון די איזריעל בוקשאפ. טענק יו. א גוטן אווענט, איר הערט דאס אידישע קול אויף WUNR טויזנט זעקס הונדערט AM ברוקלין, דאס איז אצינד אייך מאיר דוד. מיר האבן א פיינעם פסח'דיגן פראגראם מיט אסאך ווינטשעוואניעס פון פארשידענע געסט און באטייליגטע אין פראגראם און ספאנסערס, און מיר האבן לענגערע רעדעס פון לעבן געבליבענער טולי דויטש, אן אוישוויץ לעבן געבליבענער, פון קארפאטא רוס, און דאס יאר אגב איז אַכציק יאר זינט דער דעפארטאציע פון די אונגארישע אידן אין נײַנצן הונדערט פֿיר און פֿערציק וואס ער איז אדורך געגאנגען דעם שרעק, און מיר וועלן אויך הערן פון הרב משה קעסלמאן פון לאס אנדזשעלעס און פון הרב איציק ברוך טייטלבוים פון קרית יואל. א פרייליכן כשר'ן פסח און האט הנאה פון אונזער פראגראם. איר זאלט וויסנד זיין אז די יערליכע האזכרה היי יאר וועט נישט פארקומען ביי פעניול האל, איר מוזט זיך פריער רעגיסטרירן, איר קענט דאס טון ביי jcrcboston דאט ארג אויפן אינטערנעט jcrcboston דאט ארג.

שלום עליכם, דאס רעדט פון באסטן, א לאה לעוויט, אידישע לערערין, איבערזעצערין, און אמאליגע אינטערוויוערקע אויפן פראגראם דאס אידישע קול. איך ווינטש איצט אן אלע צוהערער פונען אידישן קול א זיסן געזונטן פסח, בפרש אין די היינטיגע שווערע פאליטישע צייטן, לאמיר דערלעבן צו זען די געפאנגענע האסטידזשעס באפרייט, ירצה השם, שלום אויף דער וועלט, שלום אין ישראל און איבער דער וועלט. יא. איך נעם די יעצט די געלעגענהייט אויך צו געבען א הארציגען דאנק אונזער באליבטען אנפירער מאיר דוד וואס גיבט זיך אפ מיט אזא געטריי גיט זיך אפ שוין יארן לאנג, צענדליכע יארן לאנג, דעם פראגראם דאס אידישע קול. און נאכאמאל ווינטש איך אן אלע צוהערער פונעם אידישן קול א זיסן געזינטן פסח. איך הייס אלי גראקא און איך וויל ווינטשן אלעמען א זייער גוטע, כשר און געזונט פסח, און איך וויל אויכעט גיבן א גרויסע יישר כח צו מיין שווער מאיר דוד פאר מאכן אזא געשמאקע אידישן קול פראגראם פאר אלע אונז צו נאשן. א שעה'ן דאנק אלעמען. טייערער עולם צוהערערס פון אידישן קול, עס פרייט מיך אייך ווידער צו באגריסן לכבוד יום טוב, דאס איז דוד בראון, איצט פסח פון יאר תשפ ד, שוין א קיימעלאן פון א פֿינף און דרײַסיק יאר ווי דאס אידישע קול, און פריער די אידישע שעה, די וועכנטליכע אידישע ראדיא פראגראם פון באסטאן, און זינט דער אינטערנעץ איז אויפגעקומען איבער דער וועלט, קומט צו אייך אלע מיטוואך א דאנק דער איבערגעגעבנקייט און ליבשאפט פון פראגראם פראדוצענט מאיר דוד. מאיר, אונזער אלעמענס דאנק דיר ווי שטענדיג פאר דיין געטריישאפט דיין חלום, אונז מהנה צו זיין מיט א פראגראם אויף אידיש און אונז צו אינפארמירן וועגן אונזער וועלט, סיי פון באקאנטע און סיי פון ווייניג באקאנטע קוואלן וואס דו גראבסט אויס וואו נאר די וועלט האט אן עק. א גוטן יום טוב ווינטש איך מאיר'ן מיט זיין טייערער וואקסנדיגער משפחה, אין נאמען פון אונז אלעמען די באוואונדערערס פון מאיר'ן און זיין פראגראם, און עס איז א זכות מיר צו זיין באטייליגט אין דער פראגראם צוזאמען מיט מאיר'ן, צוזאמען מיט

דא רעדט ליבער רעזל גריץ פון דעם באסטנער ארבעטער רינג וואס ווינטשט אייך א זיס און געזונט פסח. קומט פארברענגן מיט אונז אויף אידיש! Circleboston דאט ארג, דעם פֿינף און צוואַנציקן אפריל אויפן אינטערנעץ, אידיש זינג, דעם פערטן מאי פנים אל פנים און אויפן אינטערנעץ קאנצערט פון א בעסערע וועלט אידיש כאר מיט ספעציעלע געסט דזשודי ברעסלער און הענקעס נעצקי דעם צענטן מאי פנים אל פנים און אויפן אינטערנעץ אידיש שבת פראגראם לכבוד דעם ערשטן מאי נאכאמאל סירקל באסטאן דאט ארג.

ביי היימיש-מענטשן רופט מען מיך טולי, TULI. הרב מאיר, איך וויל אייך זאגן אפאר ווערטער לכבוד פסח וואס וועט זיין נעקסטע וואך. ס'האט מיך דערמאנט אייער טעלעפאן צו מיר אז נעקסטע וואך וועט זיין פסח, האט מיך דערמאנט וואס איך האב געהאט די לעצטע פאר מינוט מיט מיין טאטן אין אוישוויץ אין נײַנצן פֿיר און פֿערציק, אין אין יאר נײַנצן פֿיר און פֿערציק, דער טאטע האט מיר געזאגט אונז וועלן זיך מער נישט זעהן, און דו זאלסט וויסן אז דו ברויכסט אלעס אננעמען באהבה, באהבה, דו זאלסט קיינמאל נישט זאגן אז דער רבונו של עולם מאכט פעלערן, דער רבונו של עולם מאכט קיינמאל נישט קיין פעלערן, און דו ברויכסט אלעס אננעמען וואס דער רבונו של עולם שיקט באהבה, און איך האב עס פארשטאנען און איך האב געזאגט אז איך וועל עס אזוי טון, און דעמאלס איז געקומען אן אנדערער איד וואס ער איז אדורך געגאנגען, און ער האט זיך דארטן אוועק געשטעלט און געזאגט, וואס גייט וואס גייט דא פאר, האט האב איך אים געזאגט, האט ער מיך גענומען און ער האט מיך געוואלט נעמען צו ווי מען ווי מען גייט אויף רעכטס, דעמאלס גייט מען נישט אין די גאס, און גייט מען נישט בארגאזט ווערן און געהארגעט ווערן, אז מען גייט אויף לינקס גייט מען צום גאס, און מיין טאטן האט מיר געשיקט צו לינקס און מיך צו רעכטס, און איך האב געוואלט גיין מיטן טאטן, איז געקומען דאקטער מענגעלע

די דיין רעוואלווער און ער האט מיר געזאגט דו מוזט גיין אויף רעכטס און און בין איך געגאנגען אויף רעכטס און דער איד וואס ער איז געקומען דארטן אויכעט ער איז געוועזן שוין דארטן פון פוילן א אידיש א איד פון פוילן ער האט מיך אויכעט גענומען ביי די האנט און גענומען מיך אויף רעכטס כדי איך זאל נישט גיין אויף לינקס און געהארגעט ווערן. מיט דעם ענין האב איך פארשטאנען אז אייבערטער נעמט זיך אן פאר מיר, אייבערטער האט מיך אינזין אין הימל, ווייל ווייל דער דער מענגעלע, דאקטער מענגעלע איז קיינמאל נישט אויפגעשטאנען פאר קיינעם נישט, ער האט אים האט נישט געהארט אז ער שיקט נאך א איד אבער אבער נאך הונדערט אידן צו צו דער לינקע זייט צו געהארגעט ווערן, אבער מיך האט ער נישט געוואלט איך זאל געהארגעט ווערן, האט ער מיך איז ער געקומען און ער האט מיך געצווינגען צו גיין אויף רעכטס כדי איך זאל בלייבן לעבן, און דאס איז געווען דער נס פון פסח, ווייל פסח איז ס'איז געווען צוויי וואכן אדער דריי וואכן נאך פסח, דאס איז געווען נאך דער נס פון פסח. דעם אינגען וואס האט דער היצ פאר וואס אויך האט דער היצ געזאגט, איך האב די מע דאס קיינעם נישט דערציילט מיט מיט ווי איך האב דיר דערציילט, אזוי אז מ'מעש מ'מעש פארשטיין אז אונז האמער א גאט אין הימל, יענע וואך שבת וואס איז געקומען אויסהארגענען אלע אידן. זיי זענען געגאנגען כדי צו הארגענען אידן. צוויי וואכן צוריק אום שבת בין איך געגאנגען אויף ארץ ישראל און דארטן האבן זיי געהאט א גרויסע מפלה. דאס איז די נס פון פסח, סאו איך ווינטש דיר און איך ווינטש אלע אידן א כשר'ן פסח און א גוטן פסח און א רפואה שלימה פאר די קראנקע און מען זאל זיך אומקערן צו ירושלים, מען זאל אויפבויען אין ירושלים דעם נייעם בית המקדש, דעם דריטן אין ירושלים, דאס מאל וועט עס זיין אויף אייביג, אמן ואמן. דיינו!

וועלכע חשוב'ער צוהערער, דא רעדט יענקעלע בודא פון ישראל, און איך וויל אייך ווינטשן א כשר'ן פסח, אפילו א פרייליכן פסח, דאס איז דאס אידישע קול פון באסטאן, איך וועל זיין צופרידן אויב איר וועט מיך הערן, און איך וועל זיין צופרידן אויב איר וועט מיר שרייבן אויכעט צו איר האט מיך געהערט, צו איר האט מיך געזען, און איר קענט מיך טרעפן אין אינטערנעט, איר קענט מיך טרעפן אויף אפילו דעם אדרעס,

סאטמארע שטעטל, און די גוטע פריינט מיינע רופן מיך פרשיסחא רבי, איך בין א אייניקל פון יידער קדוש פון פרשיסחא, די זיבעטע דור פון יידער קדוש פון פרשיסחא, זכות יגון עלינו. ס'איז אזוי, ס'קומט די יום טוב פסח, מיר רעדן אביסל, קודם מיר רעדן אביסל פון סימנים ביים סדר, מיר אנהייבן ביי די דריטע סימן כרפס, מיר גייען צו יחץ, מגיד, און נאכדעם מען אפשר צוריק קומען צו קדש, העמיר זען. כרפס שטייט פון ארי הקדוש, איז די אותיות סמך פרח, די רמז וואס מען עסט כרפס עסט מען א רעמעס וועגן סמך, סמך גייט ארויף זעכציג מאל ריבוי, ריבוי מיינט דאך צען טויזענט, און סמך ריבע עס טייטשט אז אידישע קינדער זיינען דעמאלטס געווען זעכציג מאל צען טויזענט, פרח איז טייטש זיי האבן געארבעט מיט שווערע מיט שווערע ארבעט, בפה רך זאגט רשי דארטן אז דאס איז שוין א דרש אבער פי רח אז קודם האבן זיי אנגעהויבן די מצריים זענען געגאנגען אזוי שיין אבער צום סוף האבן זיי שוין אזוי צוביסלעך אריינגעדרייט און מען האט געמאכט די אידן שווער ארבעטן אזוי ווי פשוט פשט פי רח זאגט רש ש אויך שמפרכת את הגוף די לשון פי רח איז טאהש צו צוברעכט דעם גוף. אזעלכע ארבעט האבן זיי געגעבן פאר די אידן וואס עס צעברעכט זייער גוף. טראכט מען קען דאס זאגן א רמז, און די זאך איז אזוי, קודם א מקדים זיין ביי מגיד איז דאך, מען זאגט די אגדה באקאנט אין ספרים אז וכאן הבן שואל, אז אז מען גיסט אן די גיסט אן די צווייטע כוס, וכאן הבן שואל, דא פרעגט די קינד מה נשתנו. איז עס איז באקאנט אין ספרים די צדיקים האבן גענוצט פאר רמז אז ס'איז א געוויסע ענין אז די בן אלע קינדער זענען א בחינה פון בן לגבי דעם אייבערשטן שואל אז מען בעט עס האט בדרך רמז פארשטייט זיך אז בדרך רמז גייט עס אזוי אז עס האט א ענין אז מען בעט פונעם אייבערשטן יעדער איינער וואס ער דארף איז איך ווייס אפילו א מנהג, איינער האט מיר געזאגט אז אז א איד זאגט אפאר קאפיטלעך תהלים פאר מ א נישטא, נאר איך גיי נישט זאגן, דאס איז נישט קיין אנגענומענע מנהג, איך זאג נאר סתם אז סתם אזוי פשוט פון זאגן די הגדה בעט מען זיך אויס, מען בעט פונעם אייבערשטן אז מען זאל האבן פון אלעם גוטן וואס מען דארף, ס'איז באקאנט פון אב ד רב אז עס איז געקומען אמאל א איד, עס האט אים געפעלט, האט ער געזאגט ווער עס האלט ונצעק אל השם, דאס איז געווען דעמאלס די מעשה יארן אז די פרץ האט אים האט אים האט אים וויי געטון געוואלט ארויס שטעלן פון די קרעטשמע, האט ער געזאגט ווער האלט ונצעק זאל ער שרייען צום אייבערשטן ונצעק אל השם. איז ווען מען הייבט אן די הגדה איז טאקע אלעס אוואו די פשוט פשט מען דערציילט די ניסים אבער ס'מיינט טאקע יעצט ביי אונז אויכעט אז אונז בעט מען דעם אייבערשטן איז די ערשטע זאך איז סמך פרח אז אז מען דערמאנט אז די אידן האבן געארבעט דארט מיט שווערע לאסט וואס צוברעכט דעם קערפער פרח איז קען מען זאגן אז ס'איז באקאנט ביי די הייליגע טעג ביי די ימים נוראים אלול תשרי איז דא א געוויסע רמז אז קאפיר קאפיר איז די זעלבע זאך ווי פרח און עס איז בגימטריא דרײַ הונדערט די מצבי דרײַ הונדערט איז דא א רמז אז תהילים האט אין זיך הונדערט פֿופֿציק הונדערט פֿופֿציק פסוקים, הונדערט פֿופֿציק קאפיטלען, און צוויי מאל איז קאפייט, צוויי מאל איז קאפייט, כ'האב טראכט מ'קען אפשר זאגן דא פרח אז אז ס'איז דא יעדע זאך אז אז אז א משל דומה לנמשל, ס'טייטש אז דאס צוברעכט, און ווען מ'צוברעכט די ווארט פרח, כאטש מען מאכט עס אויס פרח, מען צוברעכט דעם פרח, איז מיינט עס תהילים, עס טייטש אין אנדערע ווערטער, עס מוז נישט זיין ביידע, עס מוז נישט, עס מוז נישט גיין די רמז אז מען, דארט איז די רמז אז מען זאגט איין טאג צוויי מאל, אבער ס'איז בכלל, אידן זאגן דאך איינמאל תהילים, און א צווייטע, א צווייטע געלעגנהייט זאגט מען נאכאמאל, אבער די עיקר, די נקודה איז אז מען צוברעכט דעם ווארט פרח, אז מען מתפלל תהלים איז דאך די זאך וואס מען בעט, בשעת מען איז מתפלל זאגט מען תהלים, מען זאגט דאך יעדן טאג זמירות ותשבחות אלעס פול קאפיטלען מיט תהלים, אויס דעם זאגט מען סתם אזוי תהלים, איז ממילא דאס די ענין אז מען צוברעכט, איז ממילא איז די ענין פון מתפלל זיין וואס איז תהלים און און יא יעצט איז עס איז דא א, עס דא אין תהלים אליינס איז דא א פסוק, א אשרי משכיל אלדאל ביום רע, אז ס'מאכט זיך חלילה א שלעכטע צייט, ימל תהי השם, ימל תהי, קען מען זאגן א רמז, אז ס'איז באקאנט אז א ט' מיט א ת' טוישט זיך אויף, תהלים קען מען שרייבן, שטאטס א ת' קען מען שרייבן מיט א ט', איז ימל תהי איז די זעלבע אותיות ווי תהלים, ימל תהי השם, אז מ'זאגט תהלים איז ימל תהי השם. יא, דאס קען זיין די המשך וואס מען גייט ווייטער נאכדעם זאגט מען יחץ, יחץ קען זיין א צווייטע רמז וואס מען מאכט אויף דעם ענין אז א זאך אז מען צוברעכט, עס טייטש אזוי אז אידן זענען צובראכן און זענען נאכאלץ צובראכן, עס איז מען געווען אין גלות מצרים איז מען געווען א בחינה פון צעבראכן, און ס'דא אזא זאך אז די הארץ איז צעבראכן, קרב השם לנשבר הלב וזכה רוח ישועה, די לב איז צעהאט, די הארץ איז צעבראכן, מען ווארט, מען ווארט אויף ישועות מיט אלע גוטע זאכן, סיי ברחניות און סיי בגשמיות, איז נאך א רמז אז מען צעברעכט, און די די גרעסערע העלפט לייגט מען אוועק אויף אפיקומן, וואס די אפיקומן איז א רמז אויף די גאולה. איז דאס איז נאך א רמז, ממילא דאס די קשר כרפס איינס אז האבן מיר געשמועסט די ענין פון תהלים. די צווייטע קען זיין די צווייטע קען זיין א רמז טייקע ווי יעצט אז אז מען מאכט רמז יחץ אז מען צוברעכט די מצה איז פשט די גרעסערע העלפט אז די גרעסערע העלפט איז פאר אפיקומן און מען מתפלל אויף די גאולה איז דאס איז טייטש אז אז אז מען מתפלל אז דער אייבערשטער זאל אויסהיילן די שבירה לב. יא, נאכדעם נאכדעם קומט מגיד איז וכאן הבן שואל, האבן מיר געשמועסט לענינינו אז דאס קען זיין אז אויב אונז האבן מיר אנגעהויבן אז בן שואל ס'ביידע רמזים סיי יחץ, און סיי דאס אז מען איז מתפלל צום אייבערשטן, וואס ביידע איז א רמז א רפואה אויף לנשבר הלב. יעצט מען גייט ווייטער נאך מגיד רחצה מוציא מצה קומט קורח איז אזוי באקאנט אז שטייט דאך אז הלל הלל בזמן שבית מקדשו קיים זאגט די גמרא זאגט מען אז ער אז ער האט גענומען סיי מצה מרור ער האט זיי צוזאם גענומען ואוכלם ביחד לקיים מה שנאמר א מצות מרור עם אוכלי איז כורך איז טייטש אז אז מען נעמט צוויי שטיקלעך מען לייגט און מען לייגט אינמיטן מרור דאס האט הלל געטוהן ער האט געהאלטן אז מען דארף מצות עם מרור צוזאמען מיטן פסח מצה עם מרור. היינט נעמען די מצה מרור אליינס צוזאמגענומען צוזאמען. אבער כ'טראכט מ'קען זאגן אזוי א רמז, אקעי ווי די חפץ חיים, חפץ חיים זאגט ס'איז דא א פסוק אין תהלים והביטחך בהשם רבה מכאובן לרשע, רבה מכאובן לרשע איז טייטש ס'איז דא אסאך ווייטאגן פאר די רשע אז פירט זיך נישט גוט אויף באקומט ער חלילה א שטראף רבים אחויב נרשע זאג די חפץ חיים עס שטייט ווייטער אין פסוק והבטח בהשם אז איינער האט בטחון אין אייבערשטן חסד יסובבני נעמט אים די חסד ארום די חסד נעמט אים ארום אז עס זאל נישט חלילה געשעהן פאר אים אז ער זאל בטח באשען איז חסד נעמט אים ארום זאגט די חפץ חיים זאגט ער זאגט זאגט די חפץ חיים אזוי זאגט ער אז עס איז דא אזוי ווי א קעפסל א קעפסל מיינט אז מען נעמט א ביטערע מעדעסין מען נעמט עס ארום מיט א מען נעמט עס ארום מיט א קעפסל איז ווען מען שלינגט עס איין שפירט מען נישט די ביטערקייט פון אינמיטן. זאגט די חפץ חיים ואבטח בהשם, אפילו ס'דארף קומען חלילה א ביטערע זאך, חסד די חסד איז איבער ווען איר נעמט עס ארום, אז א משל אזוי ווי א קעפסל, דאס זאגט די חפץ חיים אז ס'נעמט ארום אז עס איז א משל, מ'טראכט קען מען זאגן די זעלבע זאך דא האט הילל געוואלט זאגן אז מ'נעמט די מרור, מ'נעמט מצה פון אויבן מצה פון אונטן אינמיטן לייגט מען די מרור, און אזוי עסט מען דאס. איז טייטש אז אז די מרור ווערט אזוי ווי ס'ווערט די מצה ווערט אזוי ווי א קעפסל וואס מ'זאל נישט שפירן די מרירות די ביטערקייט פון פון נישט שפירן די ביטערקייט חלילה נאר ס'זיין ארומגענומען. שוין זאל דיר אייבערשטער העלפן אז אז ס'קומט יעצט די די יום טוב פסח, די אייבערשטער זאל זיי אויסהיילן פון אלע, ס'זאל נישט זיין חלילה קיין שום ווייטאג פון קיין שום יוד, נישט ברחנית נישט בגשמיות, פארקערט די אייבערשטער זאל העלפן אז ס'זאל קומען השפעות פון פרנסה בריווח, און ס'זאל זיין אסאך פרנסה, אז א איד זאל האבן אסאך, א יעדער איינער זאל האבן אסאך געלט,

און יעצט מען זיך שטייט זיך דארטן ולא כרית הצאן קען מען טאקע זאגן מען נעמען אן אז אז אז א צאן יא מען צוגעבינדן צו די בעט איז איז איז די צאן די גייט טאקע די מערב וואס האבן יעצט געזאגט אז ס'זאל זיין אסאך שפע פאר אלע שעפעלעך און די צאן קדשים מיט אלע גוטע זאכן א לעכטיגע יום טוב פסח מיט אלעם גוטן.

עליכם שלום ר' מאיר, וואס מאכט איר? זייער גוט א דאנק. ערב פסח וואס מאכט מען וואס האט איר צו זאגן מיר און דעם עולם? אזא שיינע פארגעניגען צו רעדן מיט אייך נאכאמאל גלייך פאר פסח ברוך השם ווען אלע אידן גרייטן זיך און און די אייבערשטער זאל טאקע העלפן אז דאס זאל זיין באמת א א פסח רופן מיר אן זמן חירותינו, דאס הייסט די צייט פון אונזער באפרייאונג, ווייל דער אייבערשטער האט אונז ארויסגענומען פון מצרים און אונז באפרייט פון עבדות, פון פון פון זיין פון זיין קנעכט. אבער היינט לעבן מיר אין א צייט וואס מיר דארפן זייער שטארק אנקומען צו דעם אייבערשטנ'ס הילף און צו א גרויסע ישועה אז אידן זאלן נאכאמאל האבן אן אמת'ן זמן חירותינו, זמן חירותינו אין דעם אין דעם פיזיקעל סענס, אין דעם, ווי זאגט מען פיזיקעל, אין דעם גשמיות'דיגן סענס, מיר האבן, דער אייבערשטער זאל אונז אויסהיטן, מיר האבן אסאך זמנים און דער אייבערשטער זאל אויסהיטן זיי, זיי ווילן אונז, אזוי ווי מיר זאגן אין די הגדה יעדן יאר, אז בכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו, אין יעדע דור זיי שטעלן זיך אוועק און זיי ווילן אונז אינגאנצן אויסמעקן רחמנא לצלן. דאס איז, דאס איז נישט, ליידער נישט א נייע זאך, דאס איז א זאך וואס וואס טרעפט בכל דור ודור, אבער ליידער ווען מיר זעען דאס פאר די אויגן גיבט דאס א שטיקל א טרייסל, ס'כאפט א ציטער, אבער מיר זאגן גלייך נאכדעם בקדוש ברוך הוא מצילנו מידם אז די אייבערשטער שיצט אונז און באשיצט אונז און ראטעוועט אונז פון זייער הענט, מיר זענען אזוי ווי ח די די די חכמי ישראל די די רעבעס פון די אידן האבן געזאגט אז אידן זענען אזוי ווי א כבשה אחת בין שבעים זאבים א שעפסעלע וואס איז ארומגערינגלט מיט מיט זיבעציק מיט זיבעציק זאבים וואלפס. וואלף. בגודל הרועה השומרון, און דער פאסטאך וואס היט וואס היט דער שעפסל איז איז זייער גרויס, דאווענען מיר טאקע, און מיר האפן און מיר זאגן תהלים און בעטן ביי די אייבערשטן אז ער זאל אונז נאכאמאל ראטעווען מידם פון די וואס ווילן אונז פון די וואס ווילן אונז אויסמעקן רחמנא לצלן, זאל דאס זיין א זמן ח ס א צייט פון אונזער באפרייאונג אין דעם אין דעם פיזיקל און גשמיות'דיגן סענס, און אויכעט אין אין אין דעם גייסטיגן סענס וואס ס'קומט פסח יעדע איד דארף געדענקען אז מיר זענען נישט אונטערגעווארפן אונטער די געזעצן פון די נאטור, מיר זענען אלעמאל געווען העכער פון דעם נאטור, און מיר זענען אויכעט יעצט העכער פון דעם נאטור, אויב מיר וואלטן געווען אונטערגעווארפן אונטער די געזעצן פון די נאטור וואלטן מיר שוין לאנג לאנג לאנג נישט געווען. איז דאס א צייט וואס מען דארף געדענקען אז צוזאמען מיט אלע זאכן וואס אידן טוען, צוזאמען מיט דעם וואס מיר וואס מיר האבן ברוך השם ארץ ישראל און א שטארקן צבא הגנה לישראל און אידישע קינדער, אידישע יונגעלעך און אידישע מיידלעך וואס גייען ארויס ממש במסירות נפש, ממש במסירות נפש, אויף צו אויף צו באשיצן ארץ ישראל און אלע אידן וואס לעבן אין ארץ ישראל, צוזאמען דערמיט דארף מען אלעמאל געדענקען אז מיר זענען דעם אייבערשטנ'ס קינדער און ער האט אונז זייער שטארק ליב, און מיר זענען מיר זענען מיר עקזיסטירן נאר בדרך נס, דאס איז א וואונדער, א מופת. דער אייבערשטער זאל אונז נאכאמאל באשיצן און העלפן, און מיר זאלן געדענקען ווען מיר זיצן ארום דעם סדר טיש, מיר זאלן געדענקען פון וואנען מיר קומען, און וואס ס'איז געשען אין דעם רייכן אידישן היסטאריע. און מען זאל דאס, עס איז זייער וויכטיג, די איינע פון די מצוות פון פסח ביינאכט איז דאס צו דערציילן צו די קינדער, די פסוק די פסוק אין תורה זאגט אונז והגדת לבנך, מיר רופן דאס אן טאקע הגדה של פסח, דאס קומט פון דעם לשון הפסוק, די גר זאל ווינחת דאס מיינט מען דארף דערציילן, דאס מיינט דאס מיינט מען דארף דאס מסביר זיין צו די קינדער און מסביר זיין איין מאל און א צווייטע מאל און דערציילן זיי די מעשות פון די אידישע היסטאריע און און די ניסים וואס דער אייבערשטער האט פאר אונז געטון בימים ההם בזמן הזה און דערמאנען זיי און דערמאנען די קינדער נאכאמאל און און דערמאנען זיך און אויך דערמאנען די קינדער אז אידן טארן נישט לעבן מיט פחד, מיר טארן נישט לעבן מיט מיט מורא. מען דארף לעבן מיט מיט קארעדזש, מיט מיט שטארקייט, מיט מיט א פעסטן באשלוס אז אז מיר האבן נישט מורא, און מיר זענען געשטאלטע אידן וואס האלטן אונזער קאפ הויך, און זאגן פאר די גאנצע וועלט אז מיר זענען אידן און דער זעלבע אייבערשטער וואס האט וואס האט אונז געבראכט און געשטיצט ביז אהער וועט אונז ברענגען ווייטער. און מיר שעמען זיך חס ושלום נישט מיט אונזער אידישקייט און נישט מיט זיין א איד, און מיר שרעקן זיך חס ושלום נישט מיט אונזער אידישקייט נישט מיט זיין א איד, און דאס איז דאס איז איינע פון איינע פון די וויכטיגע זאכן וואס וואס מען לערנט אונזער קינדער, אמאל עלטערן מיינען אמאל אז מען דארף נישט אלס מסביר זיין צו די קינדער, יו נאו, זיי וועלן זיי וועלן שוין פארשטיין פון זיך אליין, אויב מען וועט לעבן אין א געוויסן זין וועלן שוין די קינדער אליין פארשטיין. און און ס'איז דא ס'איז דא אביסל אמת אין דעם ווייל די קינדער ווייל די קינדער אונזערע קינדער קוקן זיך זייער שטארק צו צו ווי מיר לעבן נישט אזויפיל וואס מיר זאגן אבער אמאל איז נישט גענוג צו לעבן אין אין א געוויסע וועג מען דארף דאס אויכעט דערציילן און און מסביר זיין און און ארויסזאגן ווי אויף די ארטיקולעיט עס. צו די קינדער, און דאס איז איינע פון די גרויסע מצוות פון פסח, איז טאקע צו מחנך זיין די קינדער, און מסביר זיין זיי וואס זיי דארפן וויסן, וואס עס מיינט צו זיין א איד, וואס די אידן האבן דורכגעגאנגען צו קומען אהער, יו נאו, ביז יעצט, ביז היינטיגע צייט, און אז אזוי ווי מיר זאגן צום סוף פון יעדער סדר, מיר האפן טאקע און מיר בעטן אז ס'זאל זיין לשנה הבאה בירושלים, אז אלע אידן פון די גאנצע וועלט וועלן קענען צוריק קומען צו ארץ ישראל און פראווען טאקע דעם סדר מיט משיח און אין ארץ ישראל און ירושלים עיר הקודש, פליז גאד ווען משיח וועט קומען וועט מען נישט דארפן דייגענען אז עס פאלן ארויף אויף אונזערע קאפ באמבעס פון איראן אדער פון וואו ס'זאל נישט זיין, ווייל ס'וועט זיין לסכן עולם במלכות שין ד' דאס הייסט די גאנצע ווען משיח וועט קומען די גאנצע וועלט וועט וועט טאקע וועלן שלום, נישט נאר זיי וועלן זאגן אז זיי ווילן שלום, זיי וועלן טאקע וועלן שלום, און עס וועט מער נישט זיין קיין מלחמה, עס וועט מער נישט זיין קיין קיין תחרות, קיין קאמפעטישן צווישן צווישן פעלקער, נאר אלע אלע יומען ביאינגס, אלע מענטשן וועלן לערנען ווי צו ווי צו צו זיין בשלום, אבער דערוויילע כל זמן מ'איז אין גלות דארפן מיר געדענקען ווער מיר זענען און זיין שטארק, און האפן ווייטער דער אייבערשטער זאל אונז זאל אונז ווייטער באשיצן, מען טאר נישט פארגעסן אויכעט צו עסן די מצה, א כזית מצה איז איז בערך איז אפראקסימעטלי א האלבע שמורה מצה, און דארף דארף נאך די מצה דארף מען עסן מרור מצה, מצה דערמאנט אונז אז מיר זענען ארויסגעגאנגען פון מצרים,

ווייל דאס איז דאס איז דאס איז די אנלי אנעסט די אנלי ריעל וועי איז צו איז צו געדענקען און דערציילן וואס איז געווען סיי די גלות און סיי די גאולה. איך פרעג אלע יאר, ווי איז דאס יאר אנדערש פון אלע אנדערע יארן?
דעם יאר איז דאס איז דאס ממש נישט קיין שאלה, דעם יאר איז פסח טרעפט פסח קומט ממש אינמיטן אינמיטן א מלחמה, די מלחמה לפועל, די מלחמה פיזיש טרעפט טרעפט אין ארץ ישראל, אבער די מלחמה קעגן אנטיסעמיטיזם, די סאושעל מלחמה, די די די מלחמה וואס טרעפט יו נאו פאר די פאר די דזשואיש איידענטיטי, איז דאס א מלחמה וואס גייט אן וואס גייט אן אין די גאנצע וועלט. און אידן אידן וואס קוקן ארום זיך פילן זייער א איד קען פילן זייער לאונלי, לאונלי איז איז אומעטיג, אמת? יא, אדער איינזאם, אומעטיג, יא. איינזאם, איינזאם, א איד קען קען זיך פילן זייער איינזאם, ווייל ווייל אין די לעצטע זעקס מאנאטן האבן מיר געזען אנטיסעמיטיזם אין די גאנצע וועלט, נישט נאר אין ארץ ישראל, די גאנצע וועלט, אין יונייטעד סטעיטס אוו אמעריקע, אין יוראפ, וואס איז זייער שרעקליך, וואס איז זייער שרעקליך.
און איר פילט זיך די סכנה פון אנטיסעמיטיזם אין אייער שול, אין אייער געגנט אין לאס אנדזשעלעס? וואו איך לעב, ברוך השם, אין לאס אנדזשעלעס איז דאס אין א אידישע קהילה. אבער אויב איך פיל דאס, אוודאי פילט מען דאס, יעדער איינער וואס קוקט ארום אין די וועלט וואס טוט זיך, וואס יו נאו וואס עפענט א ניוז מידיע אוטלעט און ליינט וואס טוט זיך אין וועלט, יעדער וואס הערט וואס טוט זיך אין די קאלעדזש קעמפוסעס וואס געפינען זיך צוויי דריי פיר מיילס פון וואו איך לעב, ברוך השם, אנפארטשענעטלי, זיכער פילט מען דאס.
וואס איז דער צוגאנג וואס רעקאמענדירט צו רעדן מיט די קינדער, זאל מען דאס אויפברענגען ביים סדר? היינט, ס'איז א גוטע שאלה וואס איר פרעגט, ס'איז א גוטע שאלה, בדרך כלל היינטיגע קינד, ס'איז אלעמאל געווען אזוי, אבער היינט איז עס זיכער אזוי אז די קינדער ווייסן מער, דער מאר אוועיר, זיי הערן מער און זיי כאפן אויף מער ווי די עלטערן גיבן זיי קרעדיט. ווייל עלטערן קענען אמאל מיינען אה די קינדער פארשטייען נישט, זיי כאפן נישט, זיי ווייסן נישט, אבער קינדער זענען זייער זייער סענסיטיוו, זיי כאפן אויף ארום זיך זייער שטארק וואס טוט זיך, און אז די עלטערען רעדן נישט וועגן דעם, קען זיין אמאל די עלטערען מיינען דאס פאר די גוטס פון די קינדער, נישט צו שרעקן זיי, אבער עס קען עס קען ארבעטן פארקערט אויכעט, ווייל די קינדער ווייל די קינדער זעהן אז די עלטערען ווילן נישט רעדן וועגן דעם, איז קען דאס מאכן קען דאס מאכן פאר זיי אז זאל זיין האבן נאכמער מורא. צו איך האלט מען דארף רעדן מיט די קינדער וועגן דעם בכללות? יעס. בכללות אוואדע. גוט, פארשטייט זיך מ'דארף רעדן אין א וועג וואס איז וואס איז צוגעפאסט צו קינדער, מ'דארף זיי נישט מסביר זיין יו נאו אלץ וועגן אונזערע שונאים, מ'דארף רעדן אין א וועג וואס איז צוגעפאסט, אבער יא מ'דארף רעדן מיט זיי וועגן דעם, מ'דארף זאגן אז ס'איז נישט קיין נייע זאך, און די תורה האט שוין לאנג צוריק געזאגט אז הן עם לבדד ישכון, דאס מיינט אז אידן אלעמאל לעבן אליין, און דער אייבערשטער באשיצט אונז, און דער אייבערשטער טעיקס קעיר אוו אס. וואס איז די ענטפער? וואס איז די ריכטיגע צוגאנג? די ריכטיגע צוגאנג איז אז א איד דארף האבן שטאלץ, און א איד דארף האבן איך דארף האלטן די קאפ הויך און זארגן זיך און זארגן די וועלט ארום זיך אז מען שעמט זיך נישט מיט דעם וואס מען איז א איד, און מען פרואווט עס נישט באהאלטן און מען פרואווט עס נישט, מען שעמט זיך נישט מיט דעם וואס דער אייבערשטער האט אונז געגעבן ארץ ישראל און. און און מ'האלט פארקערט און און מ'האלט זיך אן זייער שטארק, און מיר האבן מיר האבן אן אחריות און א חיוב טו פראטעקט, צו צו צו צו פארהיטן אויף זיך און צו פארהיטן אויף ארץ ישראל, פארהיטן אויף אלע אידן, און מיר גייען דאס טון, און מיר גייען געווינען. מיט דעם אייבערשטנ'ס הילף. אמן, הלוואי, פון אייער מויל ביז גאט'ס אויערן. הרב.
איר ווייסט איך וועל אייך זאגן עפעס שיין, איר ווייסט מסתמא אז איך בין א שטיק, אז איך בין א ליובאוויטשער חסיד, איר האט געהערט וועגן דעם? יא, אפשר, איך בין נישט זיכער, אפשר האב איך דאס באמערקט.
איך האב געזען אמאל א ווידיאו, דער רבי, דער ליובאוויטשער רבי פלעגט דאך געבן יעדע זונטאג דאלארן צו אידן וואס זענען דורכגעקומען נעמען א דאלער קריגן א ברכה, אז איך געדענק אמאל א א אידישע פרוי איז אדורכגעגאנגען און זי האט געבעטן דעם רעבן א ברכה פאר עפעס, איך געדענק שוין נישט וואס דאס איז געווען, און דער רבי האט איר געבענטשט, האט זי געזאגט, און אין ענגליש זי האט געזאגט, אמן ראביי, פראם יאר מאוט טו גאד'ס איערס, דאס מיינט, יו נאו, אמן רבי, פון אייערע מויל און צו גאט'ס אברים, און דער רבי האט איר געענטפערט ממש גלייך האט ער געזאגט, איר ווייסט, אינטו אלמייטי גאד'ס איערס איט ווענט א לאנג טיים עגאו, נאו איט העז טו גאו אינטו יור איערס, אין דעם אייבערשטנ'ס אויבערן איז דאס געגאנגען מיט א לאנגע צייט צוריק, יעצט דארף דאס אריינגיין אין אייערע אויבערן, אין אייערע אייבערן. איז אמאל אמאל די די די טשעלענדזש די וועמען מען דארף מען דארף איינעמען מען דארף יעפטו קאנווינס איז זיך אליין דאס דערפאר הייסט טאקע דער סדר של פסח ס'הייסט א שטיקל עבודה דאס הייסט מען דארף מען דארף ארבעטן מיט זיך אביסל און און דערמאנען און מסביר זיין און אנערקענען. עניוועיס. רב קעסלמאן עס איז א מחיה צו הערן אייער ווערטער, אבער לעצטענס איז א געלעגנהייט פאר אלעמען זיך צו צו הערן צו נייעס אויפן אינטערנעץ, כאטש אויף ענגליש, אבער קענט איר געבן אייער וועבזייטל און וואו מען קען זיך פארבינדן מיט אייך?
אבסאלוטלי, מען קען געפינען מיר אויף נרות להאור דאט ארג, נרות להאיר דאס איז ס'איז צוויי ווערטער אויף לשון קודש דאס מיינט נרות איז היינט לי דאס מיינט דאס הייסט ליכט להאיר מיינט צו שיינען ליכט ליכט צו שיינען נרות להאיר דאט ארג איך האב דארטן נישט קיין שיעורים אויף אידיש דערוויילע נישט ליידער אבער דער אייבערשטער וועט העלפן וועט זיין אמאל וועט זיין שיעורים אויף אידיש העכער דערווייל איז דאס נאר נאר אויף ענגליש א שיינעם דאנק פאר דאס דערמאנען ר' מאיר. איר זאלט האבן שטארק שטארק הצלחה אין אלע אין אלע אייערע אונטערנעמען. א דאנק. הלוואי אמן, און איך ווינטש אייך און אייער משפחה שלום און אל דאס גוטס און א כשר'ן, זיסן און פרייליכן פסח. אמן אמן לנו לכל ישראל א שיינעם דאנק א שיינעם דאנק.